און ממילא איז אלעמען געוואלט אריינגיין אין קאר, און די אייניקל איז אויך געשטאנען דארט, די אייניקל, און ער גיט א קוק ווען ער איז אריינגעגאנגען אין קאר, און ער רופט דעם אייניקל, דער וואס איז אראפ פון וועג, ער זאגט איהם ער זאל אריינגיין אין קאר, ער האט דערציילט דער אייניקל אז נאכדעם, דער גדול משה איז אוועק גלייך, נאכדעם, ער האט שוין געהאלטן מטה מטה, ער איז נישט געווען מסוגל צו מאכן עבירות. ווען ער וואלט פאקט די ווארעמקייט וואס דער רבי דל משה האט אים אריינגעגעבן וואלט נישט געקענט מאכן קיין עבירות, ער האט זיך צוריקגעכאפט מיין טייערע איד וואס איז געווען דער ווארע דער נפשו כשירו בנפשו ער זאגט דו האסט אים געשטאנען קעגן די אויגן דו האסט אים אריינגענומען אין קאר פארשטייסט דער כשירו בנפשו ער האט אפגעהאלטן דאס איז די עצה פאר איך וועל עס כשירו בלב אנא איך האב שוין דערציילט דא אסאך מאל אז מיין טאטע זכרונו לברכה האט געזאגט ער איז פאר פופציג יאר צוריק איינגעשטאנען. אין לאס אנדזשעלעס און האט געהייסן רבי אלעזר אדלער, רבי אלעזר אדלער'ס רעבעצן איז געווען א אייניקל פון רבי שלומקע זוויל, איז געווען א טאכטער'ס א טאכטער, און זי איז נתגדל געווארן ביי רבי שלומקע, איז געוואקסן ביי רבי שלומקע, און זי האט אמאל געפרעגט דארטן, מיין טאטע איז דארטן איינגעשטאנען, האט זי געפרעגט אמאל מיט'ן טאטן זכרונו לברכה, ווען אייער טאכטער בעט אייך א טיקעט צו גיין אין א טעאטער, וואס וואלט איר געטון? מיר וואלן נישט גוט, וואס זעך א ווערטער דא, וואס זעך א ווערטער דא אראפגעפאלן. אה? זי פרעגט אים, וואס טוט ער ווען אייער טאכטער בעט אייך א טיקעט אריינגיין אין א טעאטער? האט זי אים געזאגט אז ס'איז געווען דעמאלטס אנהויב תשי י, ידוע אז דעמאלטס איז געווען זמן שווערע זמנים אין ירושלים, און נעבעך געווען אין בית אשר אין שם, נעבעך געווען דעמאלטס שווערע ירידות דעמאלטס, און אירע חבר'טעס זענען געגאנגען דארטן, פו, אין דעם טעאטער לא עלינו, און זיי האבן איר איינגערעדט צו גיין, זי האט געהאט א יצר הרע, איז זי געגאנגען צו רבי שלומ'קע, דו בעט נישט זייער די גומל געלט, איך וויל גיין אין טעאטער.

זי האט נישט געווען מסוגל צו גיין ווייל זי האט געזען ווי ער לעבט מיט מיט איר, ער איז אזוי געטריי, ער לעבט מיט איר, ווי די יצר הרע איז געווען גרויסער איז דאס געווען גרויסער. א מעשה, ס'איז א מורא'דיגע מעשה, על אף וואס אין די מעשה ליגט אוודאי רעבישקייט אויכעט, זי מוז שוין געוואוינט געבן געלט חלילה, יא,

ער איז אינעם טאטן, ס'איז אים געווארן ליכטיג, דער מימון, דער קשר נפשי קשירה בנפשי. למעשה אזוי רבותי מ'וואלט געדארפט מער מאריך זיין דעם נאך זעה אז די אז די בחורים נאר זיי האבן דא צוגעלייגט קאפ, זיי וועלן עס גיין מסביר זיין פאר די עלטערן און פאר די משגיחים זיין ביטער כמו יגאל. איז די בחורים זאלן וויסן אז ס'דא גרויסע מצוות כיבוד אב ואם, נו אט אזוי. אוי. די תרגומנית פון די וואך איז דאך פייער, איר ווייסט די תרגומנית פון די וואך?

נאר דער קשור מיט אהבה צו אים, ער קאנטראלירט מיט אהבה, טאמער דו האסט זיין דארטן, אה, ארויפקוקן פון אויבן, און דו פארשטייסט אים נישט, ער פארשטייט דיר נישט, זיין א גרויך בראך גדול. צו דעם איוולת קשירו בלב הנער איז די דייטש נאר נפשי קשירו בנפשו, אז דער אז דער טאטע זאל זיין קשור, טאטש איז איין זאך טאקע בודק, אכטונג געבן, אבער זיין מיט אים, זיין מיט אים. זיי מיט זיי מיט מיטן מיטן לב א נאר. מען זאגט נאך א ווארט כחיצים מיד גיבור כמנוע נהירים, א חיצים ביי א גיבור, א חץ אז דו ווילסט דו ווילסט זאל געלונגען, ווילסט זאל געלונגען די חץ, ביסטו זיך דערנענטערן צו דעם פלאץ, אזוי האט עס געלונגען אויפן פלאץ.